Tebɛat win iddren, win yesdukulen lḥeq d tazmert s wawel n Rebbi. Zik aṭas i iumnen s Sidna Ɛisa mi slan i ṣeḥfeḍ s lḥeq s tazmert, ẓran lɛaǧubat i ixdem, fehmen tazmert-is tekka-d sɣur Rebbi, akken i d-inna amrabeḍ-nni, A Sidi nessen, keččini d lɛalem i d-yusan sɣur Rebbi, imi ula yiwen ur yezmir ad ixdem lɛaǧubat am tid txedmeḍ, ma ur illa Rebbi yid-s. Ɛni yezmer bunadem ilan d amednub ad yexdem leɛǧubat am tid i yexdem Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Iḍ-agi, ad awen-ɣreɣ si tektabt tis tlata n win ara ihuzzen ddunit, kra imeslayen yettwajebden seg Inǧil ɣef leɛǧubat n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Aṭas i icehden tazmert n wawal-is, yumer i lemwaji ad thennin, isseḥlay imuḍan ala s wawal-is, issufeɣ lejnun Ala, ala s wawal. Acuɣef ur nettwali ara lɛaǧubat akkenni di zzman-nneɣ? Aytmaten d ysetmasin, Ɛisa d yiwen, d win n yiḍelli, d win n wass-agi, d win n dayem, ur yettbeddil ara. Tazmert-is ur tbeddel ara ɣer ass-agi. Mazal yetthuzzu ulawen n wid yetteklen fell-as s laman, s tazmert-is n lɛaǧeb ad isellek, ad ibeddel tikli n wid i yemlek Cciṭan. Awal-is yesɛa tazmert ad aɣ-ibeddel ass-agi ma numen yis. Lameɛna am tura am zik llan aṭas iwumi ur tettwaḍahar ara tazmert-is, a lxaṭer ugin ad amnen Lila d Mmi-s Rebbi. Ɛni tlam gar-asen? A lxaṭer Sidna Ɛisa, Ila d Mmi-s Rebbi, D lmital n baba-s iṣubb-d seg igenni ad aɣ-d-yawi awal Rebbi, netta yella d awal Rebbi s tazmert. Yiwen wass, akken yettweg deg Inǧil, Sidna Ɛisa d ṭṭulba-s rekkben di tflukt, ruḥen ɣer tama nniḍen n lebḥer. Akken ttafren deg lebḥer, yekker-d ubeḥri aqwan, lemwaji kkaten deg teflukt, bɣan ad tt-sebleɛen, Lameɛna Ɛisa yeṭṭes, ur yettagad ara. Ṭṭulba-s usan ɣur-s s lxuf ameqqran, nnan-as, A Sidi, aql-aɣ neɣreq! Netta yekker imiren, yumer-asen i lebḥer d lemwaǧi ad rsen, dɣa tella lehna tameqqrant. Iqleb iman-is, yenna-asen i ṭṭulba-s, Anida i la laman-nwen? Nutni whamen nezzeh, ugaden diɣen, nnan bɣi gar-asen, anwa d argaz-agi? Imi ula d lembwaǧi d ubeḥri ttaɣen-as awal. Ayetmaten d isetma, Sidna Ɛisa Lmasiḥ yezmer ass-agi ad yethenni leɛtab d unezgum ikkaten deg wulawen-nwen am lembwaji. Awal-is yesɛa tazmert ar ass-agi ad yawi lehna tameqqrant i wid i tt-yuɣen s lfehma. Yiwet tikkelt, akken yezger lebḥer netta d ṭulba-s, yetbeɛ-it lɣaci ameqqran ala xaṭer ẓran lɛajubat i yexdem imi yesseḥlay imuḍan. Mi d-wweḍ lɛaca, qqimen medden-nni stul n wass mebla lqut. Ɛisa yenna-as i Filibus, Anida ara d-naɣ aɣrum ad nqewwet medden-agi merra? Filibus iǧaweb yenna-as, A Sidi, mačči d cwiṭ i aɣ-ilaqen i wakken ara rwun akk. Yiwen ṭaleb isem-is Andryus yenna-d, Yella dagi yiwen uqcic yesɛan xemsa texbizin d sin iselman. Lameɛna, amek ara yekfu annect-agi lɣaci? Inasen ad qqimen i d-iwmer Sidna Ɛisa. Imi yeṭṭuqet leḥcic deg umkan-nni qqimen akk fell-as, llan imken xemsa alef irgazen mebla tilawin d yigurdan. Imiren Sidna Ɛisa iddem tixbizin, icekker Rebbi, iferq-asenten i yigad iqqimen, yerna iferq-asen iselman-nni. Mkul yiwen ilan dina ičča yerwa. Ṭulba tjemɛen tnac tisennaǧin iččuren s lqut yugaren yeɣlin ar lqaɛa. Yenna-tt Sidna Ɛisa, Bunadem ur yettqewwit ara s uɣrum kan, lameɛna s mkul wawal i d-iffɣen seg uqemmuc n Rebbi. Nekkini d aɣrum n tudert. Win ara d-yasen ɣur-i ur yettlaẓ ara maḍi, win yettamnen yis-i ur yettfad ara maḍi. Nebɣa ad awen-neckeɛ tektabin n wawal n Rebbi a leḥbab, i wakken ula d kunwi ad tettqewwitem deg-sen, ad d-tasem ɣer Sidna Ɛisa, ad ken-yesserwes lxir-is.

Lameɛna ulamma ṭṭbib-nni yezmer ad iseḥlu amuḍin s lehlak-is, ur yezmir ara ad ikkes ssba lehlak, ilan acḥal d abrid n ddnub. Ṭṭbib-nni ur yezmir ara ad yefk ddmana belli ur ad d-yettuɣal ara lehlak i bunadem-nni i yesseḥla. Imi la d awal n Ṛebbi, Sidna Ɛisa yesɛa tazmert ad ikes ddnub n bunadem, ad t-isseḥlu diɣen si lehlak-is. Yiwet tikkelt, Sidna Ɛisa yufa yiwen urgaz yeččuren d lbeṛs. Mi yeẓra Sidna Ɛisa abeṛsi-nni, yeɣli zdat-is, yenna-as, A Sidi, ma tebɣiḍ tzemreḍ ad iyi-tesseḥluḍ, ad iyi-tesfuḍ si lehlak-agi. Sidna Ɛisa iḍelleq afus-is, yennulli-t, yenna-as, Ɛni ur bɣiɣ ara? Ṣeffu tura! dɣa Bihenfi iǧǧa-tt lehlak. Am ucaɛen Sidna Ɛisa yesɛedda tmurt merra, dɣa akteṛ bu akteṛ usan-d ɣur-s aṭas medden ad sellen yimeslayen-is ad ḥlun si lehlak-nsen. Ma d netta, acḥal d abrid ad iṛuḥ ɣer lxali ad iẓẓal, Tazmert yellan deg ufus n Sidna Ɛisa tekka-d sɣur Rebbi. Tazmert-is ad yekkes ddnubat, ad yessufeɣ lejnun seg wulawen n medden tekka-d sɣur Rebbi. A lxatir yiwen Rebbi i yellan, d yiwen umcafeɛ gar Rebbi d imdanen, Ɛisa Lmasiḥ, iseblen iman-is d lfedya ɣef medden irkul. axaṭer immut ɣef ddnubat medden yeḥya-d ad icufaɛ deg-sen isɛa tazmert ad iskel megtin ayen ur izmir ara ṭbib n dunit yiwen wass akken ibuḍ ɣer lǧiha nniḍen lebḥar yufa lɣaci i t-iqeblen s lefraḥ ttrajunt aṭas ayagi Iqerreb ɣur-s yiwen urgaz isem-is Yayrus, d amrabeḍ. Yeɣli ɣer iḍarren n Sidna Ɛisa, iḥell-it ad d-yas s axxam-is, imi yelli-s n tnac n ssna deg leɛmer-is tettmettat, yerna ala d nettat i yesɛa. Dɣa Ɛisa yedda yid-s. Akken mazal teddun, ur wwḍen ara ɣer uxxam, yusa-d yiwen uqeddac n Yayrus, yewwi-d lexbar belli temmut yelli-s. Dayen i s-nnan i baba-s, Fiḥel ma tcewwleḍ ccix tura, Ma d Ɛisa, mi yesla ayen qqaren, yenna-as i Yayrus, Ur ttaggad ara, ttkel kan fell-i, dɣa ad tuɣal ad teḥlu yelli-k. Mi wwḍen s axxam, Ɛisa yugi ad iserreḥ i medden ad kecmen yid-s. Nutni ttrun, ttmejjiden fell-as. Mi snin-as yenna Ɛisa, Ur temmut ara, teṭṭes kan. Bdan ttaḍsan, ttkellixen fell-as. Ɣef ddemma-agi, ma ur uminen ara wawal-is, yugi ad ten-yessekcem ɣer texxamt, ad ẓren lɛaǧeb ara yexdem. Yessekcem kan yid-s tlata n ṭulbas la akked imawlan n teqcict. Imiren yeddem afus n teqcict-nni yenna-as kker fell-am a yelli. Di teswiḥt-nni yuɣal-as-d rruḥ dɣa tekker. Imawlan-is ttwalɣeblen s lefraḥ. Ɛisa yumer-asen ad sen-fken kra lqut

Ttemǧadalen yid-sen. Uhmen wid ibedden dinna mi d-iqreb Sidna Ɛisa, uzzlen ɣur-s ad sellmen fell-as. Acu d ččaqlala-agi i sen-inna? Yiwen yellan di lɣaci inṭeq-d inna-as i Sidna Ɛisa, A Sidi, wwiɣ-ak-d mmi iwakken ad t-sseḥluḍ, alaxaṭer yesɛa leǧnun, igugem. Ḥelleɣ asen i ṭṭulba-k ad ten-ssuffɣen lameɛna ur zmiren ara. Ɛisa yenna-yasen i ṭṭulba-s, Acḥal i awen-ixuṣṣ laman? Awi-d aqcic-nni. Dɣa wwin-t-id. Iserreɛ-it lǧenn armi yeglalez ɣef lqaɛa, igerred tikufta. Ɛisa yessuter-as i baba-s, Acḥal ayagi i yella akkagni? Baba-s iǧaweb inna-yas, Deg wasmi yella d amecṭuḥ merra, acḥal d abrid i ḍegger-it lǧenn ɣer waman neɣ ɣer tmes iwakken ad t-inneɣ. Ḥunn fell-aɣ, xdem-as kra ma tzemreḍ. Ma zemreɣ i d-inas i Nɛisa, ma tesɛiḍ laman kečč, nekk zemreɣ i kulci. Ɣa baba-s deg uqcic-nni inna-yas, sɛiɣ laman bessaḥ, ixuṣ-iyi cwiya, ɛawen-iyi a sidi. Ɣas i Nɛisa yessufeɣ lǧenn seg uqcic-nni yeḥla. Ṭulba-s usan-d ɣur-s imir nnan-as i si Nɛisa, acu ɣef ur nezmir ara nukni a nessufeɣ lǧenn-nni? Si Nɛisa inna-yasen, Ala xaṭer, ixuṣ-awen laman. Aytmaten di setma ittḥessisen iḍ-agi, tesɛam laman kunwi s sin Ɛisa? Anɛam, tumnem ixdem lɛeǧbat, tumnem yusa-d ɣer ddunit, tumnem ad d-yuɣal ɣer ddunit yiwen wass, lameɛna mazal tugim ad tamnem ila d Mmi-s Ṛebbi, tugim ad tamnem immut ad ifdu at ddunit si ddnubat-nwen. Ittwakteb, Ma ur immut ara, ur d-yeḥya ara seg lmeggtin n Lmasiḥ, laman-nwen d ulac, mazal-iken deg ddnubat-nwen. Ur yezmir ara ad ixdem lɛaǧebat deg wulawen-nwen, ma ur tuminem ara ila d Mmi-s Rebbi i d-yusan ad ifdu at ddunit s idammen-is yeṣfan. Laman-nwen, mi tumnem s lxir i yexdem, s imeslayen-is lɛaǧeb, ila mebla nnfeɛ, ur ken-isellek ara. Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik Sidna Ɛisa weḥd-s ay d Ssid, ma tumneḍ deg wul-ik yesseḥya-t-id Rebbi seg lmeggtin, ad tusselkeḍ. A lxaṭer s nniɛam Rebbi ay tettusselkem, s laman. Ayagi ur d-itekki ara seg-wen, seg-k Rebbi. Zik, wid iẓran lɛajubat i yexdem Sidna Ɛisa, umnen yis. Sidna Ɛisa yeqqar-awen d iseɛdiyen wid yumnen, ulamma ur ẓrin ara.

Bɣiɣ ad awen-ceggɛeɣ tura tiktabt tamezwarut tis snat tis tlata win ara ihuzen dunit ma mazal ur ten-tqeblem ara. Tiktabin-agi ttilin kan s taqbaylit lameɛna nesɛa diɣen inǧil s taɛrabt s tefransist lakk s teqbaylit. Ataya lɛelwan-nneɣ. Nuba lexbar lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco.

Nubat-agi ay snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 lmitrat 1467 kilowat n Radio Monte Carlo. Ar ddurt i d-iteddun ma yebɣa Rebbi, beslama.